Dumelang, Thobela, Ralocha, ke a le dumediša. Ke le Doctor Makgabo Ramabulana. Ke tlo dira eo ntho e re bitša ke weekly prediction, ke di-star signs. Batho ba e le gore rata di-star signs. go tseba gore na go tlo tlhaga eng beke yeke re nago re lego mo go yona beke ya di-ten go fihla ka di-sixteen tša january 2022 ke ding dilo tše le gore o tshwanetse o di lebelele ka re ga bophelo ke eng mathata o ka kopanang le ona a e leng gore o tshwanetse wa tsebe e sa le ka pela gore o kgone go ba ga a fitlha mathata a kgwetse o a emetše ga a kgwetse le gore wa emetše gore aroe o ka se makale go bona diragala ge dilo di diragala o ka se makale o tla ba le ready for tsona ebile o tla ba tseba gore na mathata wa solva jwang goba ebile o tlo kgona go, go, go leka gore wa prevent a se ka tlhaga because wena o ready for ona okay video e ke ntho e ke, ke, ke, ke, ke tlo bolelang ka yena ke uploadile already go batho ba e le gore ba nsupporta go channel ya koko magabo spiritual channel already gona so ye ke rile ke le direle yona gape le lena ba bangwe ba e le gore le rata go kwa ka sotho um eh, ka mokgwa e le gore ke e tlhatholotše ka gona okay ge go ka kgonagala ge modimo le badimo ba ratile ke tlo le direla video ya mohuto moso beke nngwe le nngwe ra bolela ka di-prediction gore beke go tlo tlhaga eng beke e tlang go tlo tlhaga eng jalo le jalo so ntho e ke dira mo ke a general reading general reading go raya gore ga se ntho la gore um reading e ke ya batho ba star sign sa pisces ke ya batho ba mafelong under star sign sa corius cancer jwalo le jwalo aa ye is just a general reading go ra gore motho mongwe le mongwe a ka e lebelela video eke ene ya ba gore dilo tše ke tlo go di bolela di ka senape ka mokana tsona di ka se di ka se lebane le wena tše dingwe di ka lebana le wena tše dingwe di ka se kgotelo di lebane le motho o mongwe

ka moka na ga tšo ka ka mo channel tše tše pedi ka moka unless nka kgotse lo ke kry-a support e ntšhi go tšwa ka mo vi- eh, channeleng ye e rena mo re leng mo go yone ya semoya ke mo e leng gore ge ngwaga o ntše o ya ke tla thoma go dira le di-monthly horoscope okay um sa mathomo ke na le di-five of pentacles five of, of pentacles ke khathi ba bitsa ke the five of pentacles gore a re ke khathi le e bolela ka mabapi le ditšhelete and then ka fetša gape ka ba le the two of sorts ke khathi e ke the two of sorts yona e bolela ka disotse ka metlha kore di lebana le di bolela ka dilo tsa tshwana le di ga motho a ena le batho ba ba rata dikgwebo kudu batho ba ba go ba go rata go bereka batho ba ba ba go rata gore ba tliše dilo di diragale ka ra maphelo a bona batho ba ba ba artistic batho ba go rata art batho ba ba kgotse le gore ke batho ba le gore ka metlha ba rata go dira gore dilo di phethagale ke mohuta batho ba le ba le ba o dira dilo di phethagale ba o dira dilo gore dilo di phethagale e se mohuta batho ba le gore ba ema ba emela gore kore ba lebelela batho ba bangwe ba dira dilo goba ba kgotsa ba lebelela ebile ba makala rona o diragala eng so tse di bolela ka batho e le gore ba ema ka maoto ba bereka ba šoma ge motho a ena le mathata a tseba gore e re ke dule fase ke bone gore na mathata nka solva jwang a se tlabege ge mathata a etla ke na le kgathe nngwe she ba re ke the night the night of staves the night of staves staves e bolela ka mešomo mešomo nto ngwe le ngwe e bolelang ka mešomo e bolela ka success go tšwela pele um go ba go tliša leo tše dibotse ka ra bophelo ba gago go tliša tšhelete ka ra bophelo ba gago jwalo le jwalo ke the staves okay ge ke tsamaya le tšona ke nyaka go kwa weekly prediction ya rena gore dilo di tlo sepela ka sebopego mang beke ya di-ten from di-ten to di-sixteen tša tša january 2022 um ge ke lebeletše o tlo ba le mathata a la go kgotše le gore o ba le le di-negative thoughts ke gore motho ga e na negative thoughts kgotsa e le gore motho la o ba le ke gore go diragala dilo ka baka ra pholo mo e leng gore wena o ba le mogola wa o se ke tshephe goba go swantse o dire dilo o ba le le ntho e ke boletseng ka yona ka videong ya last ela gore o kgotse o swantse o dire dilo then mara o kgotse go ena lentšu le ba reng ke mara mara le tswelela gantši le gantši ke nyaka go reka dilo ke rekiše mara ge ba ka se di rekee ke bothata bone bongwe kore go ra gore beke ntho engwe le ngwe o e dirang mara yeo e santse e tloge gobane go tshwanetse o dire dilo mara o e ba le go doubta mara eo e bontšha gore wena wa doubta go e ba le go doubta wena ka bose wena o manifesta o dira gore go be kore wena ka bose wena o bitša di-negative energies gore di tle ka ra bophelo ba gago o bitša pate gore e tle ka ra bophelo ba gago ka gore wena ga o believe wena o na le di-negative thoughts kore already wena kore ntho o e dirang ga o tshepe gore ntho e tla diragala as long as o santse o dire selo wa kgotsa o ba le go se ke tshepe o tsebe gore dilo tsene tšewe o di dirago ka mokana ga tsona di ka setle di le gabotse di ka se utlišetse lo tse di botse di tlo utlišetša lo tse le gore wena ga o di nyake di tla utlišetša madimabe ka gare ga bophelo so ya ba ntho la roye go tloga lekgono go dira dilo o seke wa ba le di-negative thoughts o seka ba le megopolo ele ya gore mara ge di ka sebe go ka se phethagale mara go ka sebe soke nto we a e tloge go dira selo ke potse gore ko dira selo se ene se ya go phethagala okay ke rata go botsa gape gore bekeng e ke go bona o e na le ko re le tšhogo mabapi le ditšhelete ye nka e tlhatsela ka gore ke january dikolo di a bulwa already setse re nagana ka di-school fees dibuka di a nyakega di-uniform di a nyakega ba bangwe ga rena tšhelete re gotse ka ke gale re gotse ka december re šomišitše ditšhelete re reketse bana sele se di-cricket diaparo dijo jwale le jwalo re be re dira tše ka moka gobane re be re lebetše gore etse january yetla mara molaetša ko o kry-a mo ke bare o seke wa tšhoga ka gore dilo ka moka di tlo sepela gabotse ba re o seke wa tšhaba go ya go batho ba bangwe wa kgopela thušo go motho o tsebang gore o wa ka nthuša o leke go kgopela thušo o tla e hwetša thušo o se ka re o na le mathata wa bona o ka re o tee Batho ba bangwe ga ba na taba le wena. Tšwela ka ntle o kgopele thušo, o tla e humana. Ge e le gore ga o šome ene o rata go thoma business, kgwebo ye itseng, tseba gore beke ga se beke e botse ya go thoma business, ga se beke e botse, dilo tša gago di ka se sepele gabotse. mara molaetša o tšwa go nna ge ke o fa maele ke ntho la gore o seke wa give upa kgathi ya ge ba botsa dilo di ka sepela ga botse ba no botsa gore beke ga se beke e botse ya go starta business ga ba re o seka give upa nka go botsa gore o tlo lebelela rona ke business ya mohuta mang go kgwetse le gore a se ntho e leng gore um e ya jewa e ka tla ya bola because e se rekiwe then o ka e thoma go e reka gane jalo wa tseba gore awa ke gona ke e thoma business ge nako e ntše eya eya batho ba tla e tseba batho ba tla botšana ka kgwebo yaka gomme batho ba tla nsupporta kgwebo yaka e tla šoma gabotse mara go kgwetše le gore maybe ke dilo tše o nyaka go di rekiša ke dilo tše le gore di amana le dijo then dilo di ka sepela gabotse bekeke okay um beke ge ke lebeletše go boima go wena go dira di decisions go boima ge o ka kgotsa e le gore kgotsa e le gore o ka gare ga mathata o tlo kgotsa o sa tsebe na o dire eng ba re ke go botše gore o theeletše pelo ya gago gore na pelo ya gago e go botša eng ke ka mokgwa e le gore badimo ba rena le modimo ba bolela le rena ka gona inner voice intuition instinct ke ka mokgwa o bolelelang le wena ka gona theeletša voicenyana yeo e tswang mo pelong ke yona e tla go fang mayele ya go botsa gore o direng o seke wa dira eng o e tshepe o e tshepe ka gore e ka se tsule e go latlheditše and-e o seke wa re ge o dira di-decisions wa kgwetša wena o dira di-decisions kore o tšea di-decision tše e lego gore wena o lebeletše go kgahliša batho ba bangwe o dira dilo because o nyaka gore batho ba bangwe ba go rate ga o dire dilo because o direla wena o tsebe gore ke mistake o mogolo owe ene ba re ko go botša gore o tlogele go pretender as if a gona mathata ka ra bophelo ba gago mathata a gona gore a gore nako ya fitlha ya gore o tlo nne fase o lebelele mathata a go ka matlhong gore o kgone go a fediša mathata a tloge ka ra bophelo ba gago nto e go imela mo magetleng e tloge ka ra bophelo ba gago gobane le yona ge ntse o imeela tšatši ka tšatši e dira gore le go robala botse sekgotša o sa robala gabotse ya affecta le mmele mosegare wa kgotša le yone mosegare o tlhwa o lapile o tlhwa o thenegile and-e e go tlišetša malwetši ebile e go tlišetša madimabe and e ke o lebelela beke ke bona o le motho e leng gore dilo tse o di dirago wa di rata o na le kgatlhego e ntšhi ka ra dilo tse o di ratago kudu ba e le gore ba rata go thoma di-business goba mohlomongwe ba setse ba nna le tsona di-businessnyana tse dinnyane kgwebo potlana kore wa e rata ntho o e dirang goba wa e rata ntho o nyakang go e dira wa kwa ka pelo le moya gore o rata go bona o e dira ntho and o rata go bona e, e, e tswela pele ke gabotse mowe ke ya go thabela ene ebile o na le tshepo ya gore dilo tsa di tla sepela gabotse ke a e thabela neo go tlo ba dilo tse e le gore di sa tlo nyaka gore o di fe attention

e mo uh, at the heart chakra ke mo intuition e leng gona ke ka mokgwa badimo kudu ba metsi ba bolelang le wena ka gona badimo ba mandao ntho e ba e bolelang ke gore beke wena o tla ba o le focused o tla ba o le focused kore o lebeletše dilo tše o nyakang go di phetha ene ebile ga o disturbe ke selo ke ntho e nngwe e botse ke e ratang ka wena ge re ge re tla go tša marato ke bona dilo tša tša marato di sepela gabotse wena le motho le ratanang dilo tša na di sepela gabotse le a bontšhana gore la ratana ebile le a tlhomphana ebile le dikgagano ga di gona ke tšona tše ke di tshwerego beke gomme a re kopanang gape beke tlang e ka ba ka sontaga goba ka mantaga ge ke paletše ko uploada video ka sontaga ke tlo e uploada ka mantaga gore re kgone go kwa rena be ke tlang gona di tlo sepela jwang ge e le gore dilo tse ke di boletse moki di sepedišana le wena di bolela ka wena ke ya go lakaletša matlhatse le matlhogono dilo tsa go di sepela gabotse ge e le gore dilo tse ke di bolela mo ga di sepedišane le wena o seke wa tshwenyega tša gago di tla tla be ke tlang ge e le gore half ya dilo tse ke di boletseng tše dingwe tša tsona di sepedišana le wena tše dingwe tša tsona ga di bolele ka wena ke kgopela gore tseo di di bolelang ka wena o di fe attention o phethe ka mokgwa o swantse o phethage ka gona ke a le leboga ebile ke le lakaletša matlhatse matlhogonolo thobela